Mae tymor yr hydref yn dymor o newid ac yn wir mae 'na nifer y gyhoeddiadau newydd o fewn y diwydiant amaethyddol 'di bod dros yr wythnosau diwethaf. Mae Bil Amaethyddiaeth cyntaf Cymru wedi cael ei osod ger bron y Senedd gan y Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths. Mae'r Bil yn paratoi'r ffordd ar gyfer deddfwriaeth drawsnewidiol i gefnogi ffermwyr yma yng Nghymru. Mae'r Bil hefyd yn cynnwys ymrwymiad y rhaglen lywodraethu i wahardd defnyddio maglau a thrapiau glud. Cymru fydd y wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i gyflwyno gwaharddiad llwyr. Mi fyddwn ni'n astudio'r Bil

i wneud Cymru gyfan yn barth perygl nitradau. NVSEDS.
Mae yna sawl ffes gwahanol i gyflwyno'r rheoliadau uh, wnaethon ni gwrthwynebu wrth gwrs ar y cychwyn uh, ac mae'r ail ffes fod cychwyn uh, ar y cyntaf o Ionawr a mi oedd hynny wrth gwrs yn cyfyngu ar lefel y neitradau oedd modd i roi ar dir ffarm, 170 cilogram per hectar, a'r teimlad oedd, wrth gwrs, bod hynny yn mynd i gael effaith andwyol ar nifer o fusnesau fferm, oherwydd oedd e'n mynd i effeithio ar lefelau stocio i bob pwrpas, oherwydd oedd ganddoch chi mo'r tir i gael gwared ar lawer o'r slyri yna. Fe basiwyd y rheoliadau yn anffodus, oherwydd oedd ganddo ni ddim mwyafrif i'w blocio nhw, Yym, ond erbyn hyn, wrth gwrs, o ganlyniad i'r cytundeb cydweithio, 'da ni o leia' wedi llwyddo i gael y Llywodraeth i gymryd un cam yn ôl ar yr ail phase yma, a fydd o ddim yn dod i fewn ddechrau Ionawr, mi fydd hynny ddim yn digwydd nawr tan fis Ebrill y flwyddyn nesa'. Mi fydd hynny wedyn yn caniatáu amser i'r Llywodraeth i ymgynghori gyda'r cyhoedd, gyda'r sector a ac eraill ar greu system drwyddedu a fydd wedyn yn golygu a bod e'n cael ei dderbyn, bod hawl gan pob ffarm yng Nghymru wneud cais i gael hyd at ddau gant a hanner cilogram o nitrate per hectar ar eu tir yn hytrach na'r 170 cilogram, rhyw fath o derogation i bob pwrpas, yn union be mae'r undebau wedi bod yn galw amdano fe. Mae 'na ugain miliwn o bunnau yn ychwanegol i fuddsoddi mewn is-adeilad. isadeiledd ar y ffermydd sydd angen hynny. Dio'm yn ddigon, wrth gwrs, yy, ond mae e yn mynd i fod ychydig bach o help. Um, a, a'r elfen arall hefyd ydy mae yna asesiad effaith rheoleiddiol yn mynd i fod i edrych ar effaith economaidd ac amgylcheddol uh, y lefel yma o 170 kg uh, oedd yn y rheoliadau, oherwydd mae amgylchiadau wedi newid. Yym, a fydde nifer ohonon ni'n dadle os ydy'r amgylchiade o safbwynt y crisis coste byw, o safbwynt y rhyfel yn Ukraine a, a, a oblygiade hynny i'r diwydiannau bwyd o gwmpas y byd, yy, yna felly, chi'n meddwl bod yna gyfle i ni edrych eto yn fwy cyffredinol ar a ydy'r lefel yna dal yn addas. Yy, a mae rhaid i ni fynd siŵr nawr, gyda'r ymgynghori a fydd yn digwydd, bod llais y diwydiant a llais cefn gwlad yn dod drwyddo'n gryf, oherwydd, chi'n bod, mi fydd yna leisiau o gyfeiriadau eraill yn sicr, yn cael eu clywed, a mae eisiau ni wneud siŵr bod y cynllun trwyddedu yma yn un sydd yn gweithio ac yn un sydd yn delifro cynllun tipyn mwy cymesur a, a tipyn mwy teg pan mae'n dod i ddyfodol cefn gwlad.
Mae cig oen o Gymru wedi cael ei allforio i'r Unol Daleithiau am y tro cyntaf ers dros chwarter canrif, ac ymchwil yn dangos y gallai'r farchnad fod werth ugain miliwn o bunnau'r flwyddyn i ffermwyr a phroseswyr Cymru o fewn pum mlynedd. Mae 'na newyddion da hefyd gan gwmni llaeth Hufenfa De Arfon, sydd wedi cyhoeddi elw am y flwyddyn ariannol ddiwethaf, 2021 i 22, o 4.1 miliwn o bunnau. Dyma'r elw mwyaf yn hanes y cwmni ers ei sefydlu ym 1938. Ond wrth gwrs, rhaid nodi bod y canlyniadau yma ar gyfer y cyfnod cyn y cynnydd mewn prisiau ynni. Mae'r cwmni, sydd yn eiddo i 140 o ffermwyr, hefyd yn dathlu llwyddiant yn y gwobre caws byd-eang. Maen nhw 'di ennill tair Wobr Aur.
Da ni'n trial cynnyrchu llaeth da ar y ffermydd o safon uchel sy'n dod i mewn yma. Wedyn maen nhw'n troi o i mewn i caws efo safon uchel yn yr, yn y ffatri ac rheoli costa ac um, chi, mae, mae o gyd yn adio at ei gilydd wedyn i, i wneud yr, y swm, swm da yma da ni'n wneud flwyddyn dwytha yma wan 'lly de. Mae'r hufenfa wedi buddsoddi 3.8 miliwn o bunnau yn i'r rhaglen buddsoddi Prosiect Dragon. Dyn ni wedi cael arian i helpu efo hwn gan Llywodraeth Gymru a dros y tair pedair blynedd nesa by ni'n expandio'r ffactri. Felly, wrth i'r hufenfa dyfu, ydy hynny'n golygu bydd na fwy o swyddi ar gael? Mi fydd, so erbyn diwedd y prosiect bydd angen o leia 30 o bobl newydd ar y ffactri ei hun. Ac os ydych chi yn tyfu fel cwmni, angen mwy o staff. Ydy hynny hefyd yn golygu bod chi angen mwy o laeth? Fydd angen lot mwy o laeth efo ni. Dyn ni yn eli ar trial cael 30 miliwn litr o laeth gan ffermwyr lleol. Mae hwnna yn swm. aruthrol o laeth. Oes 'na ddigon o laeth yn mynd i fod ar gael i chi? Mi fydd 'na ddigon o llaeth.
Ma'... 'da ni bobl yn gweithio yma heddiw yn siarad i'r ffermwydd ac yn dechre yym cael eliode newydd yn barod i pryd fydd angen nhw. Ma'r ffermwyr, ma' nhw yn p- ma' nhw'r peth mwya' bwysig sy' 'da ni yn Hyfenfa. Heb hebddyn nhw a gwaith caled ma' nhw'n neud trwy'r dydd bob dydd bydd ddim caws 'da ni i gallu werthu.